Lewis Morgan yn dod o hyd i'w ddyn, Lee Taylor ar frig y naid yna. Sgwrn y symudo trefnus gan y tîm cartre. A Morgan yn rheoli'r meddiant ar gwt y sgarmes. Yn torri'n glir yn mynd am y llinell gais. Wel, y dathliadau, ond y bachwr yn fyr. Felly'r blaenwyr yn ail drefnu. Lan y siwmper. Yn ddiffyn y porthmyn yn gadarn. Eto. Gwaith da ar y llinell gais. Y tro hwn gan Will Evans. Yn ymladd gyda'r wythwr Lewis Millen. Nawr Jack Howells yn paratoi i fynd at rolwyr at Ellis Price yn hepgor allan â hi at Callum Woolley sy'n croesi am y cais agoriadol. Gwaith ardderchog gan y tîm cartre. Mae'r cyfleoedd wedi bod yn brin i'r ddau dîm yn gynnar yn y gêm yma. I mewn i'r ail chwarter, Harry Thomas, cyfle da fan hyn i'r Porthmen. Will Evans rownd y gornel, bob amser yn barod i gynnig ei hun, i roi i dîm ar y drod blaen, ac yn gwneud hynny. Stuart Worrell, cael ei gwrdd ar y llinell fantes. Hughes. A'r garlam rownd y gornel. Gwaith da gan y prop pen rhydd. Nawr at yr olwyr ar yr ongl. Dan Jemin! Y porthmyn yn taro'n ôl. Harry Thomas eto yn dod o hyd i'w ddyn. Llwynfryn y ffeithlon iawn yn yr elfen yma. Harry Thomas Yn torri'n glir, yn cael ei ynysu rywfaint a'r meddiant yn cael ei rafu. Will Evans yn cael ei gorff yn isel. Yn torri'r llinell fantes yna unwaith yn rhagor. Blaenwyr Llanymddyfri yn ei chadw hi'n dyn. Hyrddiad arall gan Stuart Worrell. Nawr mae Lee Rees yn barod i'r rhyddhau'r olwyr. Mae yna ddynion dros ben. Jack Davies yn tynnu'r dyn ola. O, oh, Steph Evans ar llaw mewn na. Ond mae wedi glanio i Aaron Warren. A'r cais yn dod. Ond mae Steph Evans mynd i dal i'n ddrud am i drosedd fan hyn. Deg munud yn y cell cosp. Mae'r cloc yn cerdded at hanner amser fan hyn. Lee Rees yn codi'r pwysau, methu o dod o hyd i'r ystlys yna, felly Steff Evans yn dechrau y gwrthymosod. Howells yn gwahodd y cop i Ddant James i gario yn grif lan at y ddwy ar hugen. Nawr y Cwins yn newid cyfeiriad. Price allan â hi, nôl ar y tu fewn i Gib McDonald. Quins yn adladu'n bwrpasol fan hyn, ond yr amddiffyn yn drefnus fel mae'n sefyll. Ryan Bean ar y tu allan, o, dadlwytho. Mae'r bel yn dod i Callum Woolley yn hwylo am ei ail. O, oh, gorffeniad ardderchog. Dyna'r pumed cais mewn dwy gêm i'r asgellwr. Cyfle cynnar yn yr ail hanner yma. Iestyn Richards, y darged eto'n cael ei weithio'n ôl i Lewis Morgan, y bachwr. Sgarmau symudol mae'n gwyro tuag at y pist. Mae Porthwyn yn gwneud yn dda i atal blaenwyr y tîm cartre. Eto am ddiffyn cadarn ar y llinell gais gan y Porthwyn. Jack Howells yn edrych ar ei opsiynau. Dwylo cyflym gan Ellis Price allan â hi at Gabe McDonald. A mae'r Quins wedi dechrau'r ail hanner yma fel gorffennol o'r cyntaf. Hyrddiad yn dod gan Quins cyfyrddin. Mae'n aniben i'r porthmyn. Lee Rees yn trio cymoni, ond mae wedi disgyn i Jack Howells yn rhydd o'i ddyn, yn mynd am y gornel, Jack Howells sy'n croesi am bedwerydd cais a phwynt bonws i'r tîm cartre. Iwan Hughes allan â hi. Blaenwyr y Porthmyn yn gosod Y sylfaen yng nghanol ca. Nôl ar y tu fewn, Adam Warren yn torri'r dacl gyntaf yna i'r un cyfeiriad maen nhw'n mynd allan â hi at yr ystlys bella. Lee Rees. Cario da gan Stuart Worrell just i fyrhau y gadwyn amddiffynnol yna. Josh Morse yn gorfod arafu ac yn cael ei atal ar y llinell. Fantes allan â hi at Joan Hughes ar y tu fewn, mae Cory Baldwin yn mynd i groesi. Wel, oedd angen rhywbeth ar y porthmyn os am unrhyw obeth o ennill ar Barc Cyfyrddin. Ond ni mewn i'r chwarter awr ola o'r ornest yma. Safle ymosodol da i flaenwyr Llanymddyfri. Ysgarmes symudol yn gweithio ei ffordd tuag at linell gais y tîm cartre, yn twrio amdani mae Lee Rees, y mewnwr. Gwaith amddiffynol da gan y Cwins, Harry Holden sy'n torri'n glir, wedi ynysu rhywfaint. Ond y bel yn lan, y bel yn gyflym hefyd, Adam Warren yn dadlwytho i Hughes, dwylo cyflym gan olwyr llan ymddyfru, allan at Aaron Warren ar yr ystlys nesaf ato ni. Rodri Jones ar yr ongl yn cael ei atal, yn cyflwyno'r bel, a'r meddiant yna'n lan i'r porthmyn. Nawr yn mynd at yr olwyr, Johan Hughes ar yr ongl, mae Adam Warren oddi ar ei drod dde, yn torri'r dacl ac yn croesi am bedwerydd cais i lan ymddyfru i ddod â'r sgôr yn gyfartal. Y maswr profiadol, Johan Hughes, sy'n ar Cyfrifoldeb o roi dîm nôl ar y blaen gyda llai na deg munud yn weddill o'r gêm yma. Iestyn Wood lawr yr ochr dywyll wedi ynysu rhywfaint. Y cymorth yn dod gan Steff Evans. Ond mae'r cloc yna yn tician. Mae'r amser rhedeg allan a'r rheol fantes yn cael ei whare. Cam sefyll gan y porthwyn, mewn â hi i ganol ca, at Connor Allen, yr eilydd pen tin. Nawr maen nhw'n mynd i'r ochr dywyll. Ergyd fawr ar Ifan Davies, y canolwr, ond nôl ddewn i. Braich Keith David yn yr awyr, cam sefyll. A mae yna gyfle i'r gŵr ifanc yma, y maswr Ellis Price, i fod yn arwr unwaith yn rhagor. O, mae'r bêl di cwmpo oddi ar y tŷ. Y maswr yn ymateb yn gyflym, yn ail osod y bêl, yn pwytho ac yn llwyddo gyda'i gic i roi Cwins Cyfyrddin ar y blaen gyda llai na 5 munud yn weddill. Yn am y tro cynta ers 2017,